Ka ki a Kiki, kei runga. E ata ki runga, e ata ki raro, e ata ki te whakatūtū, e ata ki te whakaritorito, e ata tāna. Nau mai e te tānga, nau mai ta ka pouara nuitia ana ki te waiao, ki te ao mārama. Mati ano ra tenei a Te Koremako o Taranaki me kia waki nei kia koutou katoa kua u mai nei, kua areare taringa mai nei ki tenei ki to tatou ware a pupuke te wananga e pupuke ake nei i tenei wa. Tena tatou te ahuatanga ki te ranga kahukura kua wehe atu i tenei ao, e nga mate uua o te wa, o te motu o te ao, nau mai e oki, oki atu ra ki te aio mō Wairokiroki, oti anō ki ngā wā i o Tūāwa Karere, rarau, rarau, rarau mai ai. Oti anō tēnei oki rā, te mihi atu rā ki a koutou katoa e ngā pou o te motu. Uh, koutou kei ngā wāhi katoa, uh, wai nō a tēnei tō koutou manu a te kurumako e tuku mihi ake nei, e tuku mihi ake nei. Oti anō kei te kuranga tira Leon, tēnā koe. Nau mai i o tini iwi, ana te ngā ononga ki roto o kāwia, a oti anō ki tauranga moana ki te aro, a tō tāoki rā ki tō waene, ana ki tōu kaipō, ana ki a Ngai Tūhoe, ki a Ngāti Porou. Ā, me, me, te, me taku rongo ake i tēnei, i tēnei wā tonu nei, ana e uri koe no te maunga tūtoa e tū nei, arā ngā mā a ngā taiwi, a nō reira ki te wanaunga tīna rawa atu koe. He tino koanga ngākau, kua tū ono mai koe, ana ki te kōrero mai ki tō tātou iwi. Nō reira, nā runga i tērā, tēnā koe, kei a koe te, kei a koe te rā.
Heoi anō, e rau tēnā koe, tēnā rā koe i ō takutaku, i tukuna ai e koe ki runga ki raro, ki waho ki roto, e tau mai ai ngā manaakitanga ki runga i a tāua, otirā, ki runga i te hunga e whakarongo mai ana, e mātakitaki mai ana i ō rātou ngā kāinga. Tēnei te tautoko ake nei ngā mihi ki a rātou kua riro, ngā mate kei runga ā, i tētahi taha ōku, ā, kei, kei, ā, kei roto o Tauranga Moana i tēnei wā, ā, te tāne ā, a taku, tētahi o aku whaea, ana, ko rātou e tangi ana i tō mātou mate, otirā, te hunga huri noa i te motu e tangi ana i ō tātou mate, ā, e tautoko ana i ngā mihi ngātangi ki a rātou. Ā, nō reira, tēnā koe e rau i ō mihi mai, i tō whakatau mai anō hoki, ā, i tēnei, ā, uri nō ngā iwi o te ika, me pērā pea taku kī, ā, e ia nei aku pānga ki ngā wā, ki tēnā wāhanga, ki tēnā wāhanga o te ika e takoto nei, ā, anei, ko hau tēnei, ā, e mihi atu nei, tēnā koe, otirā, tēnā tātou katoa.
Ā, tēnā rawa atu koe i ao nau mai. Ā, wē nō rā, i runga i tērā, e, e tangata, koe, ā, e kaha mōhiotia ana, ā, e, e, e te nui tangata, ana ko te reo tō, tō ao. Ana, ko koe ia, tērā e noho mai ana i raro i te, a ngā rekereke ana o te Te Ware Uia Milroy, ana o Timoti Kare Tiu, ana tanu rā ki te reo ngā pāpā o Te Apo Temara, e kare kore te maha o ngā mātua i noho ai koe ki a rātou. E tino ko te, ko te reo tonu, a, ki te wā anga nui ou. Nā runga i tērā e, koinei te kaupapa i te iwi e, e kōrero ana mō tō tātou reo, ngā piki, ngā eke, ngā āhuatanga o te reo i tēnei wā. Kia oti aku whakaaro ki ngā kōrero mō te tau 1972, 73. Tau te take ki te aroaro tonu o te Pāremata hei akiaki i a Kāwanatanga mā kia tautokona mai ko te reo e tērā kaupapa tira, me tētehi rīpoata i puta mai i tērā takiwā e mea ana e e Māori mā, kei te tāmake nui haere tō reo. Nō reira, mai o tērā wā tae noa mai ki tēnei te tau 2021, e mea kei te pēhea te ora o te reo ki tō titiro? Ā, mehemea e hoki ana aku maharau, ki te wā e tamariki ana au, kāore i pērā rawa te kaha o taku rongo i te reo Māori e kōrerohia ana. Te wā i rongo ai au i te reo i runga i ngā marae, koirā noa iho te wā. I tua atu i tērā, kāore te reo e rangona i te kura, kāore te reo e rangona i te tāone, kāore e rangona i hea kē atu. Atu i te marae, i ētahi wā i ngā whare karakia. Ka whakaaro ana au ki te reo o nāianei, te āhuatanga ki te reo o nāianei, ki ōku whakaaro, kei te kaha kē atu te kōrerohia o te reo Māori. kāore au e mōhio ana mehemea kei te pērā rawa te pai o te reo e kōrerohia ana, engari kei te rongo ahau kei te kaha haere te ora o tētahi reo Māori, me pērā pea taku kōrero, o tētahi reo Māori i waenganui i te hunga e kōrero Māori ana i ēnei rā. Uh, nō reira ki a au, uh, nā te mea kei roto au i te ao kōrero Māori, uh, kei te kaha kē atu taku rongo i te reo e kōrerohia ana i waenganui uh, i te hapori Māori. Ka mutu, ehara i te mea ko te Māori anake uh, kua nanao mai ki tō tātou reo, arā, arā ngā iwi uh, o, o waho kē atu o te, o te iwi Māori e, e pīrangi mai ana ki tō tātou reo. Nō reira, ki a au kua huri, kua huri haere te motu ki tō tātou reo, kāore anō pea kia tae ki tōna wā e pai ai tā tātou ki, ā, ka pai kua tino ora rawa atu te reo. Engari, kua tīmata, koirā, koirā ōku whakaaro ki tēnā pātai.
Tēnā koe. Kia hui ake ngā whakaaro ki te pūtake mai o te reo, te, arā ngā reo o te moana nui i ākiwa. Ki tō titiro, i ahu mai tō tātou reo i, ko tō tātou reo Māori o Aotearoa nei Te Waipounamu, e, e noho wanaunga tata ana ki e wea reo o te moana nui i ākiwa.
Ā, ō, ō, he nui ngā, ā, ngā reo e tata ana ki tō tātou. Ā, ko te reo tino tata ki a au, tētahi o ngā reo tino tata, ko te reo tonu o, ā, o, o Hawaii. Koirā tētahi reo e, e tino tata ana. tae atu anō hoki ki te reo Rapanui, he tino tata rawa atu anō hoki tērā reo ki tō tātou, ā, tae atu anō hoki ki ō tātou whanaunga o, ā, o Rarotonga. Mm. Nō reira, ā, e kite ana tātou i ngā hononga, e, e, he uaua te kī atu, kāore tātou ā, e whai hononga ana ki ētahi atu o ngā moutere o te Moana Nui a Kiwa, mā te reo tonu e, e tohu te kaha o ngā hononga i waenganui i a tātou me ō tātou whanaunga o Te Moana-nui-a-Kiwa.
Te take o tērā pātai, e kite ake ana Te Moana-nui-a-Kiwa ina ka tae mai ērā whanaunga ki konei, ko te āmoa tērā, ko ngā tāngata o Tonga tērā, kaha nei tō, kaha nei, tō rātou mau ki tō rātou reo, a akoa kei whenua ou rā, ko whenua kē rātou, kē. Nā, te, e ai pērā ai ki tō titiro? Uh, nā te mea e, e haere mai ana rātou me uh, i, i whenua kē, ā, e pīrangi ana rātou ki te pupuri, ki ngā, ā, ki ō rātou takenga, ki ō rātou taketakenga, ki ō rātou, ā, ki ā rātou tikanga, ki ō rātou kawa, ki tō rātou reo. He rerekē i a tātou, nē, ko tātou i aupēhia ki konei, ā, i tāmia ki konei, nō, ahakoa nō tātou tēnei whenua, ūaua ana te kite ao tērā, nā te mea kua murua o tātou whenua i tata i tata hemo tō tātou reo i ngā āhuatanga o ngā ture uh, i, i, uh, i whakarite mai te kāwanatanga. Kāore he ture aukati i te reo Hāmoa, kāore he ture aukati i te reo Hainamana, kāore he, he, he ture i āta whakaritea hei tāmi i ērā iwi, engari anō tāua te Māori, āe, he ture i whakaritea e te kāwanatanga, e te Karauna, hei whakakore i ō tātou hītoria, koirā te whāinga a te kāwanatanga i taua wā rā. Nā reira, kei te āhua whakataurite tātou te āporo me te ārani, i tērā āhuatanga, Ko kāore he ture i āta whakaritea hei tāmi i ētahi atu iwi, atu i te iwi Māori.
He te iwi tino pai hoki ērā kōrero, ā, ko tika mai nei ki a koe, me ante nā koe, te āta whakamārama mai nei i te take pērā ai. Ā, ko te korimako o Taranaki tēnei tō tātou pouware kōrero e pāpāo atu nei ki te uta ki te tai, 91 tāwaru te ia rere. Koinō, Reo, ka pai au ki tō, ki tō kōrero, i te mea i ture a tātou, i noho mai tātou i raro i tētehi ture tāmi, reo, a koe nei e, e, e uaua nei, a mō tātou ki a kōrero tia te reo e, e ngā reana, e ngā whakareana. Nā tērā, uh, tei hoa tāua e kōrero ai mō te whakarauora, uh, nā tērā, kā reo ki e ona i patua o tātou mātua i ngā kura me e rāhuatanga katoa e mōhio tia nei. A, nā roto i tērā, kia kororo tāua te wāanga ki tēti, kia te kororo tia i tēnei wā, i te nui tangata, o, o tēti i momo reo. Hea te tikanga o tērā kōrero? Ā, hoi anō ko te āhua hoki o te reo o nāianei, ā, nā te warea pea o, o te whakatipuranga o nāianei ki te reo, ā, Pākehā, ā, tae atu hoki ki ana, ana momo whiu, ā, i te, i te kupu, ā, kua āhua whai, kua āhua whai haere te reo Māori, tērā ia. Ā, hei, hei, hei, e, e, engari, ehara i te mea ā, nō nāianei noa iho nei tērā āhuatanga, nō te wā tonu i ō tātou tīpuna i, ā, i kaha te, ā, te whai a ō tātou tīpuna i te reo Pākehā, ā, i kaha hoki tā rātou whakauru mai i ētahi āhuatanga i te reo Pākehā ki te reo Māori, Ā, ko te rerekē o tērā wā i tēnei wā, ā, ko te reo Māori tonu te, ā, te reo ūkaipō, ko te reo Māori tonu te tūāpapa o te whare kōrero. Ināianei, ko te reo Māori tētahi āpitihanga, ā, ki tētahi reo kē me ētahi whakaaro kē. Ā, nā reira, ā, e, e, e kite ana ahau, e rongo ana ahau i te, i te rerekē haeretanga o te reo, ā, Ehara i te mea e tangi ana ahau, ā, nā te mea, ā, e mōhio ana ahau ki te, ā, ka huri te reo, ka huri te ao, ka huri te reo. Me whakaae tātou kia huri te reo. Ki te, ki te hiahia tātou kia ora tonu i tēnei reo, me whakaae tātou, ā, kia huri te reo. Ko te pātai e tika ana hei whai ake i tērā kōrero, kia huri pēhea te reo? Kia riro mā te reo Pākehā tā tātou, tō tātou reo e āki kia pēnei kei te huri? Koirā ngā mea me āta whakaaro e tātou i te hunga kōrero Māori. Whakaarohia te, te otinga atu, me he mea ka kaha tātou ki te ki tukuna, tukuna kia, uh, kia tipu pēnei te reo Pākehā nei, i te mutunga iho, kua, kua kore reo Māori, kua, uh, kua kupu Māori, engari kua kore i reo Māori. Kua kore i ahu, ahu mai te whakaaro Māori, i, ngā, i, i te ahurea Māori, uh, i ngā riā Māori, ana kua noho ko te reo, kupu Māori noho hei kākahu mō te whakaaro Pākehā. Mm. Uh, Nā reira, kei te, kei te rongo ahau i tētahi reo kē e tipu haere ana i waenganui i ā tātou tamariki. Kei reira tētahi punua māharahara mō te ahunga o tō tātou reo, engari, ko te mea nui ki a au, me kaha tonu tā tātou akiaki i ā tātou tamariki, kōrerohia tō reo Māori, kōrerohia te reo tuku iho nei, nā te mea ka kōrero ana rātou i te reo, kei te ora i a rātou, o rātou tīpuna. Mm. Koirā, koirā o ku whakaaro. Ana, tino koirā mātu ngā, ngā whakaaro rā. E hoa kia, ko te reo i a tāpinana ngā tamā, kei te rāngona tonu ki ērā reo e koe uh, i tēnei wā, Uh, ko, ko te reo o, o tērā momo, uh, kua kore e pērā rawa te, te horapa i nāianei. Uh, kei, te, kei te kaha uh, taku rongo i te ao, i, i ngā whakatipuranga o nāianei, uh, e, e hiahia ana, kei te kaha uh, kei te kaha taku rongo i o rātou hiahia ki te whakaora mai i ngā kupu tahito, i ngā kōrero o mua, Ā, engari ko te āhua o te tuku i te reo Māori, ko te āhua o te, o te whakapuaki i ngā whakaaro, ā, i runga i te Māori tonu o te wairua o, o te whakaaro, kāore i te pērā rawa. kāore e pērā rawa ana te kaha o te kitea o te rangona i ēnei rā ki ōku nā whakaaro. Kei te, kei te kaha tā rātou, tā te tamariki uh, kapo i ētahi kupu, uh, me ētahi kōrero, engari he rereke anō te, uh, te āhua o te whakapuaki i ērā whakaaro uh, i runga i te i te mōhio me te matatau ki te whakaaro Māori me te wairua Māori. He rerekē te kupu i te whakaaro me te wairua. Kāre kore tēnei take nei na tēnei kōrero nei na. I kōrero tia e te ware ui a māi e koutou ana ko Timoti, he aho rātou a kāre mō tēnei take. Ae, a, ko, ko Timoti, māne tae atu anō hoki ki a Wharehuia, ki a, ki a Pou. A, kei te nui o rātou māharahara a, ki te ahunga o te reo. A, a, kei te maumahara au ki ētahi o ngā kauhau a ngā koroua e mea ana, kei te raruraru haere te reo, kua riro mā te Pākehā, reo Pākehā kē hei ārahi i ngā whakaaro o te hunga kōrero Māori uh, kei roto i ā rātou kīanga, pēnā i te uh, uh, uh, he a te te o ngā kīanga o, o te wā nei. Uh, ngā, ngā momo kīanga e, e, e whiua noihotia ana e ngā tamariki e nei rā, na, i ahu kē mai te whakaaro Pākehā, uh, pēnei te, uh, nōku te wā, nōku te huri, nōku te huri. Ne? Uh, e whai kē ana i te kupu Pākehā, uh, ko, ko wei rā kē kei te ārahi o rātou whakaaro, uh, koi rā te, te aroha ake o ngā koroua rā, nā te mea uh, kua kore i, i ahu mai ngā whakaaro o te tamaiti i, uh, i ngā whakaaro taketake o te Māori engari kei te riro mā te reo Pākehā kē hei ārahi.
E koia ana kei te kaha rāngona rā tērā nō reira kare kore ma te oki atu uh, ma te aro atu rānei ki te unga uh, ki ngā pouwaka ako uh, i ara i uh, ma te unga uh, kāne ki te kōrero Māori uh, e ara i kia tupu uh, Māori te reo Māori kia Māori ai tōna tupu ā haere ake nei ki te āpōpō. Ā, aweno ka pai ngēnei kōrero e hoa, ā, e pātai tāku mō te wāanga ki te, ki te mita nei. Ā, me, me, arā, arā, e, e tauira, ā, me mau koe ki te mita, ā, ka rau i te rongo i tō mita. E, e rawa te tikanga o tēnā kōrero. te mita. Āe, ā, ahau nei, kāre au i pakeke mai i te reo i a au e nohinohi ana. Ā, i rongo ahau i te reo Māori i ōku anō koroua, ā, engari i pēnei kē au, he reo koroua kē te reo nei, ehara i te reo ā-iwi nei. Nā te mea, ko ngā tāngata e kōrero, e kōrero ana i tēnei reo, Ko ngā kaumātua anake. Kāore te, te reanga o ōku mātua i kōrero Māori, kāore tōku nā reanga i kōrero Māori. Ā, nō reira, i mahara, i mahara kē au, i pōhēhē kē au, oh, he reo kaumātua kē tēnei. Ā, ka rongo ana ahau i te reo o tōku nā kuia, Ka rongo ahau he rerekē tōna reo i tō tōku koroua. Nō Kāwhia Moana kē taku kuia, nō Te Arawa kē tōku koroua. I rongo ahau i a rāua ahakoa kāre mārama ki a au ā rāua kōrero, e rongo ana ahau i taku kuia e whakahē ana i tana koroua, nā te mea ehara tā, ehara, ehara koirā te kupu a Kāwhia. E whakahē ana te koroua o Te Arawa i te kupu a taku kuia. nā te mea ehara koirā te reo o Te Arawa. Engari, ka tīmata au ki te ako i te reo, ka rongo ahau he nui ake ngā mea e ōrite ana i waenganui i a tātou i ngā iwi Māori, tēnā i ngā mea e rerekē ana. Ahau nei, i waimarie ahau ki te noho i ngā akoranga me ngā rekereke o ngā koroua me ngā kuia nō tēnā iwi, nō tēnā iwi, nō tēnā iwi. Puta noa i Aotearoa, i waimarie au ki te noho ki ō rātou rekereke. Ka rongo ahau, āe, he punua kupu, he punua tangi e rerekē ana, he punua oro e rerekē ana. Engari, he nui noa atu ngā mea e ōrite ana, a reo nei. Ahau nei kei te mārama pai ki a au tō reo, ahakoa kā rau e noho ana ki roto o, o, o, o te uru, kei, kei te mārama tonu ki a au. Tai atu ki, ki aku uh, tuāhine me ōku hoa o, o te wai pounamu, ahakoa te rerekē o te tangi o ētahi wā rātou kupu, Ā, mēnā ka tirohia te whānuitanga o te reo, he nui noa atu ngā mea ōrite, ā, i waenganui i a tātou i ngā iwi Māori, tēnā i ngā mea rerekē. Ā, nā reira, ki te whāiti tō titiro ki te mita, ā, ā, ka, e, e, kāore anō kia mau i a koe ngā āhuatanga o te reo tonu, ā, tērā pea ka pai ka pai tō ako i tō reo, ā, engari hei tō putanga atu ki waho o tō rohe, ka raruraru pea koe i tō korenga i mōhio ki ētahi atu. Koirā ki a au te pai o ngā koroua o mua, ehara i te mea i whāiti rawa atu te titiro ki te reo kotahi, i whānui te titiro. mā te whānui o te titiro ka whānui ake ō whakaaro. Nō reira, ehara i te mea kei te kī ahau, oh, hei aha noa iho te mita, kāore. Kei te mea ahau, āe, mehemea koe rā tō ao, nē, mēnā kei reira koe e noho ana, ko, kei te mātotoru koe o ō kaumātua nō taua iwi, ā, āe, ākona tērā reo. Engari kau e whāiti rawa te titiro ki taua reo, nā te mea, Ki te puta koe i, te, i tō rohe, ka puta ki rohe kē, tērā pea uh, ka raruraru, ka, ka, noho, ko, ka noho ko ētahi atu reo, uh, uh, hei reo tauiwi rawa atu, tauhou ki a koe. Nō reira, uh, ōkuna whakaaro, ā, mātua ko te reo, ko te reo Māori ahakoa nō tēhea mita. Mehemea i ako mai ahau i te reo i Whanganui kāore kore kua pērā taku, taku mita nā te mea he pērā aku kaiako. Engari e kore rawa atu au e, e mea, oh, ka pēnei taku reo āke, āke. Nā te mea arā ake ngā momo reo o te motu, ā, hei, ā, hei ako māku, e pai ai taku whai kōrero, whai hoa kōrero i te ao nei. Koirā tētahi o ngā waimariatanga o Te Panekiretanga nō ngā iwi o te motu, ngā tauira, nō reira i waimari e mātou te hunga whakaako ki te rongo i tēnā mita, i tēnā tangi, i tēnā oro mai ngā iwi maha o te motu.
Ka pai e hoa tēnā rawa atu koe te tuku kōrero mai nei, te whakamārama mai nei ki tō tātou wānanga pupuke te wānanga i tēnei wā, ana i tō tātou nei a Rewirangi a Te Korimako o Taranaki e pāpao atu ana 94 tāwaru te ia rere. A Leon Blake e kōrero mai ana ki au ki a Rau Reporter nō te ano ki a tātou, ana mō ētehi wāanga o tō tātou reo. Leon, ko te wā i ki te, e rongo amumu, amuamu ana au, Ā, oh, he nui te pūtea kua atu ki a ngāi Māori mō te whakaora i te reo, ērā āhuatanga katoa, miriona mai, miriona atu. Ā, engari kāre anō, kāre, ā, tō tā, o te nui tangata, ā, Māori ake nei, i, i te hiahia ki te ako, e, e ai pērā ai?
Kāre au e mōhio ana mehemea Koirā te kōrero e tika ana, kāore rātou te hiahia ki te ako. Ā, ko te, ko te kōrero pea e, e tika ake ana i tērā, ko te kāore i pērā, kāore anō kia pērā rawa te nui o te hiahia ki te ako i te reo e āta tahuri mai ai rātou ki te āta whai i te reo. Kei, kei waho rā te nui ā, o ō tāua uri, kei te rongo tonu i ngā tāmitanga, kei te runga tonu i ngā aupēhitanga ki ō rātou mātua, ā, kei te heke tonu mai tērā, ā, ngā hua o tērā ki a rātou. Ā, kei te, ko, ko rātou kei te rongo i te whakamā, nā te mea kāore i a rātou te reo, ā, ko, ko ētahi ā, tauiwi kei mua kē i a rātou e haere ana i tēnei ara, no ka, nā, i reira ka whakamā kē atu ā, ō tāua uri, ā, he nui ngā take, ko, ko, ko te, uh, te kore i wātea ki te hoki ki o rātou kāinga, nā ngā āhuatanga o te wā, uh, nā, nā, te, nā te mea kei te mahi i ngā tāone, uh, he, he nui tonu ngā take e aroha atu ana au ki te hunga kāore anō kia, uh, kia tahuri mai ki te āta whai i tō tātou reo. Engari e kore rawa atu ahau uh, e, e tātā i a rātou i, nā te mea ehara i a rātou ki ōku nā whakaaro, ehara i te mea uh, i takea mai tēnei raruraru i a rātou. Uh, I takea mai tēnei i ngā huatanga o te ture, kei te rongo tātou i ngā hua i nā ene. Kāore tātou i, i rongo i ngā hua o te, o te ture uh, uh, mō ngā kura, mō ngā kura Māori, nē, Native Schools Act, kāore tātou i rongo i ngā hua, tae noa ki tōna, ki tēnei, ki ngā tau tata nei. Nō, nō taua wā, nō te whitu tekau, ono tekau, whitu tekau, nō taua wā rānō tātou ka rongo, oh, kua raruraru te reo ināiane. Engari ko taua ture rā, nō ngā tau i mua noa atu, engari kei te rongo tātou i ngā hua mai i ērā ture ināianei. Nō reira ka hua, mēnā ka whāia ngā kōrero a ngā mātanga whakarauora reo, e kī nei kotahi te whakatipuranga ka mate te reo, me toru rawa ngā whakatipuranga e ora mai anō ai. Nō reira kei kua tae ināianei ki tērā wā, kei te piki haere ināianei, kua piki haere ināianei nā te mea kua tae ki tōna whakatipuranga tuatoru ināianei e e whakatinana nei ngā kōrero a te hunga, a ngā mātanga rā e kī nei, me toru rawa ngā whakatipuranga e tīmata anō ai te rauora, te whakarauora haeretanga o te reo. Ehara i te mea kua tae ināianei ki te ki te taumata e kī nei tā te ākopae, engari kua tīmata ināianei. Ahau nei, ā, ko, ko, ā, ko hau te, o, o tō mātou whānau, ā, ko tō mātou whakatipuranga te whakatipuranga tuatahi ka tīmata ki te ako i te reo Māori. Tō mātou teina, ko, ā, 28 ōna tau, Ko ia te tuatahi o mātou o tō mātou whakatipuranga ka haria ki te kōhanga reo. Nō reira e tīmata mai i a ia, kua tae ināianei ki te tau, uh, ki te whakatipuranga tuatoru, ko ā mātou mokopuna, ana kei, ana kua tīmata ināianei, kua mōhio mātou, ā, kua tae ki tōna wā, kua, kua tōna tikanga, kua ora mai anō tō tātou reo. Ka pai ēnei, ēnei uh, rerenga kōrero, ēnei whakaaro ko puta mai i a koe. Me te mea nei, he uaua uh, ki te ako reo, ako hea te reo. Me whakapau wā te tangata, me whakapau kaha, a whakapau ngoi ki te ako reo. No reira, e rei te mea ka takanoi o mai te rangi i te pōkotai. Ana, koira hoki tētia o ngā huatanga ā, ka, ka wera, ana, ka tae māu ki te tuarau o te tangata, ā, i te mea he, he mahi nui. Ka whati rānei te tuarau o te tangata ā, ki te ako i tō tātou reo. Engari, ana, tika tonu tāu, e oki ake ana ki ngā tāmitanga, e oki ake ana ki ngā, ki a tau iwi tonu. kia kāwanatanga mā i tēnei wā. Nō reira, āna, he take wairua, he take hinengaro a Oki e īpokipoki nei i a tātou. Ā, wē nō nā runga i tērā, e hoa, kia titiro ake ki te waka rauora i te reo. E nui ngā ui ka waka aerengia e koutou, e, e, e koutou ko tō wāno e, e o oa ko Praone mā. A kōrero mai mō ngā ui rā me ngā a, a uatanga o ngā ui, e a ngā mai o roto.
O, o he nui hoki ngā huarahi whakarauora reo. A, kua waimaria au ki te whai wāhi ki ētahi o ngā kaupapa whakarauora reo, pēnei i, i te panekiretanga, ko tana tino kaupapa ko te whakapakari i te reo kua āhua mōhio kē ki te reo, kua āhua matatau kē, tōna matatau nei ki te reo, engari e whai, e whai ana kia matatau kē atu i roto i ngā āhuatanga maha, tae atu anō hoki ki runga i ō tātou marae mō te tae ki te whaikōrero me te karanga. Nā ngā koroua tērā kaupapa i whakatū nā Tīmoti, nā rāua ko Wharehui ana ka hono mai hoki a Pou ki te kaupapa, ana nā rātou tērā tērā kaupapa i whakatū i runga i tō rātou hiahia kia pakari ake ngā mea kua āhua pakari kē, ā, kua kite a Tīmoti i tana putanga mai i ngā whare wānanga, ā, kei reira tonu ētahi, ahakoa he tohu reo ō rātou, ā, kua tae ki ngā tohu paerua, tohu kairangi hoki, ā, kāore anō te reo kia tae ki tōna taumata e tika ana ki koirā ngā whakaaro o ngā koroua rā. Koirā tētahi, ko te, ko te ahu o te reo Māori, he kaupapa hou tēnei nā, nō tēnei tau, oh, kāore, nō tērā tau, kua mahue ake nei, te Kāwanatanga, te Tāhuhu o te Mātauranga, ka whakatū rātou i tērā kaupapa, hei āwhina i ngā kaiako, ā, otirā te hunga e mahi ana i roto i ngā kura, ā, kōhanga reo mai, reo, ā, ā, whare kōhungahunga Pākehā mai, tae noa hoki ki ngā kai kura tuarua me ngā wharekura. Ā, he kaupapa tērā hei whakapakari i a rātou uh, kia pai ai tā rātou uh, whakahua i ngā ingoa o ā tātou tamariki. Koira tētahi o ngā tino whāinga matua o taua kaupapa kia tika te whakahua a ngā tauiwi, a ngā Māori hoki uh, i, i te reo. Uh, e tika ai tā rātou whakahua i ngā ingoa o ā tātou tamariki e kohurutia nei e te nuinga. Uh, koirā tētahi o ngā kaupapa, arā ētahi atu anō kaupapa e whai wāhi nei au, e waimarie nei au ki te whai wāhi atu. Katoa ērā he huarahi whakarauora reo. Koirā tētahi o ngā o ngā wawata, o ōku nā wawata ko te tuku i tēnei reo ahakoa Māori, ahakoa tauiwi, ki te hunga e hiakai mai ana ki te reo, koirā tāku e mahi nei.
Ana, e rawe, rawe katoa ngā mahi ki te mahi a mai. Ana he whakamauri ake i tō tātou reo ki tēnei ao, ā, awe noa ana ki ngā puta, ā, i tērā āhuatanga. Ā, te wā i kī te tuhi, ki te tuhi pukapuka, tangata ka hoi ki te tuhi ki te whakamāori me ērā āhuatanga katoa, kei te, kei te kaha tonu a, a, a kaituhi mā ki te whakaputa pukapuka? Ā,
I roto i ēnei tau nei kua kaha te kua kaha te puta mai o ētahi pukapuka me taku mihi nui ki ngā ringatuhi o te motu. He nui ngā rangatahi kei te tuhituhi pukapuka me taku mihi nui ki tērā otirā ki ō rātou kaiako e maimoa ana i ērā pūkenga o ā tātou tamariki. ko, ko te, ko te, ko te āhua ki te whakamāori, mena ka tahuri tāu ki reira, mm. kei te, uh, kāore i te pērā rawa te nui o ngā, uh, o ngā kai whakamāori uh, e, uh, e whakaatu mai ana i te, i te kairangi o ngā mahi. Uh, me taku aroha, nā te mea, he rite tonu tā ētahi tari, tā ētahi wāhi mahi, tiki atu i te Māori, uh, me te ki atu, ah, tēnā Māori, tēnei he whakamāori. Ahakoa, ehara, ehara koirā tana mahi. Uh, nō reira, he, he wero tēnei ki ngā wāhi mahi, me ngā tari, ngā tari kāwanatanga, ā, me tika tā koutou, ā, ā koutou tukanga, ā, tiki i ngā tāngata whakamāori. Ā, ehara i te mea, nā te mea he parauri tana, ā, te tae o tana kiri, ka mōhio ia ki te whakamāori. Ā, he, he rite tonu tā ētahi tari, me ētahi, ā, wāhi mahi, ētahi whakahaere, ki te hoatu noa iho i ngā mahi nei ki te Māori. Ānō nei, ko ngā Māori katoa e mohi ana ki tēnei mahi, ki te whakamāori. He momo pūkenga anō te whakamāori, he rite ki te tito waiata, ki te, ki te mahi toi. Ehara i te mea me tuku ki a, ki, ki a Huhu anō iho. Engari me āta, me āta mōhio, āe, kei a ia ēnā pūkenga ki te mahi ēnā mahi. Kaua e tuku noa iho ki te kiri parauri i runga i te pōhēhē, ā, nā te mea kei te mōhio ia ki te kōrero Māori ka pai ia ki te whakamāori. He rerekē anō tērā.
Tēnā koe i tērā kōrero. Kua kite hoki au i tērā huatanga, nā ngā tari kāwana, ka tahi o, o, o te rohe nei, me pērā te kōrero. Hā, ka titiro atu ki te reo Pākehā, E, tēnei wā, ka hari te taurite rawa, he, he kupu kupu noa iho, a, mm. tika tā, nā kāwanatanga anō te he. A, me te mea nei, me mahara hoki a Kiri Parauri, pēnā ka iaia rānei ngā pukenga a, rānei. A, hana, ka, e, e, e, ka kāpai au ki tērā kōlo i te mea, ana, he pukenga nui tērā. Me, me mautunu tāwa ki tēnei pukenga. ara te te waka Māori. Uh, nō reira koe i tīmata i e rua ngā wāhanga ki te pātai, uh, nō nā hea koe i tīmata i, i, uh, i ngā mahi a waka Māori, uh, e hao ki te huarahi e, e kaha i te tangata te waka pakari i ōna pukenga mō tērā mai. Umm, oh, pai, pa, pātai pai tēnā. Uh, I tīmata ai au ki te, uh, i tīmata au ki te whakamaori, taku rawe ki te whakamaori, i roto i ngā, uh, uh, i roto i ngā kura reo, i whakatūria rā i te motu i tērā wā, i whakatūria rā e, e te taura whiri, uh, ko Tīmoti Mānei ngā kaiako. Uh, ko tētahi o ngā, uh, o ngā kai whakaako i a mātou, ā, ko Te Waihoroi, ā, Te Waihoroi Shortland, ā, ko tērā tangata he tohunga ki te whakamāori kōrero, ki ōku nā whakaaro. Ā, otirā ki te whakamāori i runga i te wairua auaha, engari me te mau tonu ki te wairua Māori. Koira taku whakamiharo ki a ia. Na, no muri mai i a ia ko Te Hau Mihiata, a he pera ano tera whaea oku, a he pera ano, he wahine utiuti ki te kupu, he wahine e ata, e ata whai whakaaro ana ki te kupu e tika ana, ki te whakatakotoranga e tika ana, engari me te mau tonu ki te wairua Maori. Koirā, tērā momo, ko rāua ngā iho pūmanawa ki a au mō tēnei mea, mō te whakamāori. Tae atu anō hoki ki a Tīmoti, e hia nei ana whakatakotoranga mō te mea kotahi noa iho i te reo Pākehā. Koirā te, koirā te, te pai o Tīmoti. Nō reira, ko tētahi o aku kaiako, tino wairua auaha, Ko Te Waihoroi tēnā, ko tētahi aku kaiako, ko Te Haumihiata, he wahine e, mm. e uru poho ana ki, uh, ki te kupu. Uh, me, me tika te, te takoto, me tika te, uh, me hāngai, uh, me e rāhuatanga katoa. Ana ko Tīmoti, ko te, uh, ko te whānui o, o ana momo whiunga i te kupu. Mm. Nā, uh, nō reira, Ko tētahi o ngā mea, o tētahi o ngā āhuatanga me mau i te kaiwhakamāori, ko roto, ko waho, ko runga, ko raro, ko waenganui, ko ngā tahataha katoa o te wetereo. Mēnā ka mau i a ia ērā āhuatanga o te wetereo he tīmatanga pai tērā. E mōhio ai ia, āe, e hāngai ana tēnei mea reo Pākehā nei ki tēnei momo whakatakotoranga. He, e, e, e, e tino e tino hāngai ai te whakamāori. Ka taea pea ōna whakamāori whānui nei, engari he wā me whānui, me auaha, he wā anō me ū, me ū ki te kupu me te momo whakatakoto kei te reo Pākehā, pēnā i ngā mea kaunihera nā. He mea ture ērā, nē? Kāore e pai ana te āhua tangatanga noa iho nei te āhua o te whakamāori, nā te mea ehara ēnā i te kupu tangatanga, he kupu ture, he kupu whāiti. Nō reira, me mōhio hoki te kaiwhakamāori ki ōna wā e tika ana kia āhua tangatanga te whakamāori, ana, me mōhio anō hoki ki ōna wā e tika ana me whāiti kē.
Nō reira, ko tāu i noho atu koe kia, uh, kia te, uh, te wai horongai ki a Te Haumihi Atama, ana ka ako haere hoki ki te kāinga, akoako tonu e whakaharatau me ērā mahi. E a ngā mahi whakaharatau mō tērā mahi? Uh, ko, te, ko te pānui, Ko te pānui i ngā whakamāori ā taua tokotoru rā, te kimi i ngā tauira, ngā patterns e puta ana i tā, i tēnā, i tēnā o ngā kaiwhakamāori, te whai haere, te tā haere i, te whai haere i ā rātou tauira, ā, he nui ngā huarahi hei whakatihi, hei whakapakari i ō pūkenga ki tēnā mahi. Ko te mea nui kia, kia whai hoa, kia whai hoa koe hei āta titiro, hei hihira, hei āta titiro ki ō mahi, ka mea, oh, pēhea o whakaaro ki tēnei mea, anei pea tētahi atu momo whakamāori. Kaua hoki e pāpouri, ki te whakatikaina koe, ne? ki te mea tētahi ki a koe, o, oh, kāri, kāri pērā rā te pai o tēnā whakamāori, tēnā whakaarohia tēnei. Ne? Ka, kau, e, kau e upoko māro, uh, kau e mea, oh, ka, uh, ka, ka, rau, ka rau pai ki tērā, nā runga noiho i tō hiahia ki te, uh, ki te whakahihi. Ne? Uh, he, wā, he wā me, me whakaae koe, oh, ka pai, tēnā koe. Mm.
Me, me te mea, me pai o ki tō reo Pākehā, ne?
tika, kei te tika tēnā, ai, kei pōhehe e tahi, oh, me pai mai o tō reo Māori, kāore, me pai hoki tō reo Pākehā, e pai ai tō whakamāori. Kā kore hoki koe e mōhio ki te reo Pākehā, kā uaua ki a koe te whakamāori. Mm. Koe, yeah. Ana, tina rawa atu koe i era kupu awina, a, mo te unga e kaingakau ana. Ana, ki tera mai, i te mea e, e tino pukenga tera, ana, hei awi i te katoa, he manaaki, a, i nga uiuinga, ana, kia, kia tika ai te reo Maori ka tahi, a, me te tika hoki o te reo, ki tika hoki, a, ko te reo, a, Pākehā, ana kia, kia ngātahi ai te rere. Waenga i te iwi, kei te kōrero mai tēnei o tātou a Leon Blake ki a tātou, mō iti wā anō tō tātou reo ā, rangatira, ā, e kōrero mai ana ia ki a tātou. I runga i te kori mako o Taranaki nei, 91 tāwaru te iarere, pupuke te wānanga, e wānanga ake nei. Ā, weno rā e hoa, ā, ka pai ēnā kōrero, ā, i te mea kei konei koe, ko te Matatini, ā, tētehi wā a ngā wā i e mōhio nei koe, ā, e kaiwhakawā koe i ngā, i roto i ngā tau taku mōhio, nā runga i tērā, i a au ka whakarongo, i te mea ka rau mō te kite i ngā kupu, ā, engari i a au ka whakarongo, kua tino piki ake te kounga, o, o, o iti i o ngā, ngā waiatana e a tāua, a kōrero mai mō, mō, mō te, mō te kounga o, o, o ngā kupu o te matatini. Ai, e, e tino whakaae ana au e hoa, kua tino pai rawa mm. atu te āhua o te reo uh, i roto i ēnei tau. Uh, nō rere me mihi, me mihi ngā kaitito, ngā kaiwhakaako, te hunga e manaaki ana i ngā titonga, e mihi nui ana au ki ngā kaitito ēnei rā, kei te āta, ki tākuna titiro, kei te āta, kei te āta hiahia ngā kaitito kia tika te whakatakoto o te reo, he tino hiahia kia kairangi te reo, kia whānui, kia hōhonu, kia tiketike, nō reira e mihi atu ana au, i roto i aku whakawā, he nui ngā mea uaua ana te kimi i ngā wāhanga hei tango māka, nē, nā te pai, nā te tino pai o ētahi o ngā, ngā titonga. I, i tōna wā, ko te, uh, kotahi tērā tangata i tēnei, i te ao o te haka ko Tīmoti. uh, engari ināianei, he nui ngā tīmoti. Nō reira, e mihi atu ana uh, ki, ngā, ki ngā tīmoti o te tito waiata i, i enei rā, te hunga e whai ana i, tā, i, i ōna tapuwae, tāna mōhio ki te whakairo, tōna mōhio ki te whakairo kupu, tōna mōhio ki te, uh, ki te whakatakoto i ngā whakaaro Māori mā roto i te iti o te kupu i ētahi wā, i te nui hoki o te kupu i ētahi wā, kei, kei te mau haere i ana apataki, kei te mau haere i ngā kaitito o nāianei, nō reira, ki a au, āe, kua tino piki ake te kounga o te reo ā-tuhi, ā-tito i ēnei rā. Mm, no reira e uaua i tēnei wā uh, ki te kimi uh, well, me ki uh, e te hiwāhanga e noho ki taha ana uh, tā, uh, tāpepa. E noho mm -hmm. tāpepa ana. A we, tohu pai tēra. Ai, uh, e tohu ai, tino pai.
Mm -hmm. mm. Ko, ko te...
Uh, ko ngā mea e wehe ai Te taumata i ētahi atu, ko te whakahāngai i te pai o aua kupu ki te rangi. Koirā ngā mea e, koirā ngā āhuatanga e kite ai ko wai ngā tino kaitito. Ko te hunga e matatau ana ki te tito ā-kupu nei, me te whai i te rangi hei e hāngai ana ki aua kupu. Te momo i a Rikirangi, kia ko ia tētahi o ngā tino tohunga o tēnā mahi. Tē te momo i a Ngāpō, i a Wirimu Kerekere, i ngā kaitito o mua, engari ko tētahi e ora tonu nei ki a au, ana, ko te, ko te, ko te tangata rā, ko, ko Riki, ko Riki Rangi. Ia, ko Kaea, ka tika. Mm. Ana, uh, ana e tino tohunga, uh, tēnā tangata. I roto i te motu, kare kore kua kei tēnā wāhi, kei tēnā wāhi ōna ture reo ake, ā, ētehi wā hei tauira kua rongo ake au i tēnei kōrero. E rua ngā hāngū i roto i te rerenga kotahi, i waka, i rāngona kia, nā ērā āhuatanga, ā, nā, ka titiro koe ki te pukapuka a Cliff Barlow pea, ā, ā, ia, nā, Harlow. Ana, e, e, oa, ne, ka kikiro kua o kikir ki puka puka pēra, e nga ka ki, o, ka kare kikiro tika, ne. Kei te kaha koi te rongo i, te, i ngā rere ki e taga o ngā iwi, a, ngā, ngā rere ngā kōra puku rere. O, ai, ai, ko, ko, ko tērā o tāu iwi, ko, ko Tūhoe te iwi kaha ki te pēra, te ramonahia, te, uh, te, te ahatanga hia, he nui ngā momo, ngā momo tukitukinga ki ngā ture, nē, ā iwi nei, ā iwi nei. Ā, engari, he ture anō te ture wetereo, ā, he, he, he rerekē anō tērā i te āhua o te reo e rere ana i waenganui i te hapori. He pērā anō te reo Pākehā, nē? He pērā anō te reo Pākehā, e mea ana ētahi i te reo Pākehā, double negatives, nē, I ain't got no money, ahakoa tērā, nē, ahakoa kei te hē tērā, we te reo nei. Kei te mārama atu. Kei te mārama atu, kei te kōrero pērā ētahi o te hapori, me te kore i tino, ehara i te mea kua horo te ao, i tērā, uh, i tērā hua, kua tanuku ngā maunga, kua, uh, kua, kua waipukehia ngā whenua, kāore, kei te pai, kei te ora tonu te ao Māori, kei te ora tonu te reo Māori. Uh, mehemea ka, ka warea tātou ki ngā mea pērā, ka ngaro te, ka ngaro ētahi āhuatanga o tātou iwi ki a au, koirā ētahi o ngā mita e kōrerohia nei, nē? Koirā ētahi o ngā mita e kōrerohia nei, āe, koirā, koirā tētahi o ngā momo kīanga kei, kei tērā o tāu iwi o Tūhoe, kei, kei te pērā. Mm, e, e tika hanga, e wāhanga tērā nō ngā iwi. E, e Māori ai tō rātau reo, uh, e wāhanga tērā anō rātau. E tika tuna e wakaio ki e ana au, uh, ki o kōrero, ki kaua tērā e ngā. Uh, I te mea, ana, koirā kā reo Māori ai taua, a taua ro e rā, taua wapu rā i e te iwa, uh, me, me ana rungai tērā, e rā o ngā wakaroa o rātau mātua. Ā, wehno ki te hiahia au i tēnei wā e hoa ki te kōrero mō te urutā. Ā, kua rongo au te kupu nei, Kōwhiori. E, e hā te tikanga? Kei te mōhio koe te tikanga o te kupuna? Āe, ā, āe, he, ā, he mea tiki atu tērā kupu, nā te mea ko te Covid e toru ōna wāhanga. Ko te kau, ā, mō te Korona, ko te VI mō te virus, ko te D mō te disease, nē? Nō reira, e toru ērā wāhanga o te kupu. Ā, nā reira i, i te wā e kimihia ana tētahi kupu e rite ana ki tērā, ka kitea te, ko te kō mō te korona, nē, ā, me te, ko te wheori he kupu mō te virus me te disease. Ā, nā reira ka, ka tūhonohia e rā wāhanga e rua, ka kōwheori, ā, ka, ka whānau mai ko te kupu kōwheori, nē, hei kupu Māori mō te COVID. Mm. Oh, tika, nō rei, hono atu ki te kau, ana ka tahi, ka tiki nā te ko te kupu Māori ake nei, ana, ana ka waka hono, ah, pai, me Māori te titiro. E titiro ana, ka tiki nā te ko te ao kohati, tā piri ni āti ko te ki te ao o nāia nei. Mm, ah, mm. Oi, nā wai, nā wai tēnā mai. Oh, oh, uh, nā māua ko Pānia, i roto i a māua oh, whakamāori, uh, he mea tomo oh. māua e, e te taura whiri, kia whakamāorihia e tahi uh, ētahi o ngā pānui e puta ana i te, i te pirimia i tērā wā, me te manatū hauora, uh, ana ka, ka noho māu ki te wānanga i tētahi kupu Māori mō, mō, mō, mō COVID, ana ka, COVID. ka kitea ko kōwhiori. Mm. Ah, koe na, tēnā kōrua. Uh, ia koe ka wakaua nei a Pānia i kōrero au ki aia mo te rea wā iwi nei. Ai tēti o ngā wā i tae mai ai te, kaupapa whakarauora reo ki roto o Kura Reo, ki roto i te wānanga o Raukawa, i a au e mahi ana i reira. Ā, wai nō, nā, ka pai, ka pai te, te rongo ake a rāi ēnei kōrero. Oti ana kia mau tonu tāua ki te, ā, ki te mate o Hiori nei. Ā, kei, kei te pēhea te ora mai o tērā huatanga, ā, i roto i a koutou? Ā, ā, ahau nei kei tēnei kīwai, kīwai o te kete e hoa, kei, kei roto o te riu o Waikato, ā, kei te rongo mātou i te, i tētahi, ā, wāhi, ā, kua hia, kua hia marama nei a Tāmaki Makaurau e rongo nei i tēnei mate ko mātou, kātahi anō mātou ka āta uru ki roto i tēnei āhuatanga o te Pae Mataara Tuatoru, mm. me ngā hore kei runga i a mātou. Kei te pai mātou o, o tēnei kāinga nei, nā te mea kei konei ā māua tamariki, kei konei ā māua mokopuna, kei te ora katoa māua ko taku hoa. Uh, engari e aroha nui ana ahau ki te hunga e noho moke moke ana, uh, ki te hunga ko rātou whanaunga kei, fen, kei taone ke, kei wāhi ke, uh, nā ngā here o te wā, ko kore whakaaetia te puta, i kōrero rā ahau mō tētahi o ngā mate kei runga i taku whānau, te tāne, tētahi o aku pāpā, kei Tauranga Moa nei tēnei wā, engari nā ngā here o te wā kua kore e āhei taku puta atu ki reira, ki te tangi ki a ia. Nō reira, kua Kua rongo mātou i ētahi here i runga i a mātou engari e kitea ana ngā tikanga e pēnei nei te herea o mātou hei haumaru, hei haumaru i a mātou i konei.
Nā, i a koe, i a koutou e here nei, e noho here nei, e nui tō mahi tuhituhi, ō mahi tuhi Māori nei? Ki a, oh. ki a koe i te kāre? Ai, ai, ai, ko, ko, ko, uh, ko tata whati katoa aku mati mati te kaha o te pato pato i enei, i enei wiki nei. Uh, ai, kāore anō te, te puna uh, uh, o te hia hia ki ngā tuhinga Māori me ngā tuhinga whakamāori, mm. kia mimiti noa. Uh, kei te kaha tonu te hia hia tia o te tuhituhi Māori, koe rāwe mea nei, ko e ahua e koa ana taku ngākau kei te kaha te huri mai a te motu whānui ki tō tātou reo, kei te kaha te hiahia o ngā whakahaere maha o te motu, kāwanatanga mai, pakihi mai, pakihi tūmatanui, pakihi tūmataiti, ā, e pīrangi mai ana ki ētahi āhuatanga hei whakatairanga i te reo. Ā, nō reira, i ngā wā e wātea ai au ki te āwhina, me, me āwhina atu au. Oh, ka pai, ka pai tā tō mahi e hoa. Ā, wai nō, tēnā rawa atu koe i te whakawātea mai i a koe ki te kōrero mai ki te iwi. Ā, e tino, e tino taonga i nei kōrero, ā, nā, i tino awhina a oki enei koroua tukuna mai e koe mo mo te unga e whakanoho mai ana. E aha te uara i e ora pumau ai te reo ki roto i teti apu, ki roto i teti iwi ranei o Waka?
Mena i au te te whakautu ki tēnā pātai kua, kua mirionea ahau e hoa, he, he, Ki a au me tīmata mai i runga, me tīmata mai i ngā, i ngā rangatira, i ngā kaumātua, ā, ki te, ki te riro mā rātou e kōkiri, ā, ka pai, ka pai ki a au te haere. Ā, te nuinga o ngā kaupapa Māori e ora ana ināianei, i tīmata mai i ō tātou kaumātua, i tīmata mai i reira. Mehemea ka kaha te āki mai, te ārahi mai, a o tātou kaumātua i ngā, i te kaupapa, ki a au ka, ka, ka ora tērā kaupapa. Uh, ki te tīmata mai i, i, te, i ngā tamariki, ka, kāore, kāore e pērā rawa te whaea e te iwi. Ne, kei te mohi o tātou, ka whai te iwi i ngā kaumātua me te hunga e ki, e ki anei he rangatira i waenganui i ngā iwi. Mena ka mm. tīmata i reira, ai, ki a, ki a au, ko, ko tētahi huarahi ko te whakakotahi i ngā, i ngā whānau o te hapū, uh, ki te kimi i tētahi huarahi e mahi ngātahi ai te hapū uh, ki, te, uh, ki te whai te reo nei. Mm.
Mm, ka pai. Uh, weno nā runga i tērā, uh, e hoa, uh, mo te, mo te wānga uh, tonu ki te uh, ki o kai tautoko, uh, weno ki te, no, ane e tauina, ki te nō mai koi ki te tui tui ana ka, tira pe ka mau ngā wakaaro, uh, me, kore a wakaaro, kua noho, uh, uh, kua noho mai koi ki te kimi, uh, Ka whakautu ki tētehi pātai kei roto i a koe, ka aro atu koe ki wea, ki a wai? Uh, ki, uh, ki, ki, ngā, ki taku hoa, te, tētai, o, o, ko taku hoa ko uh, Pānia i roto i a māua mahi. Mm. Uh, mm. Te nuenga o te wā, ko ia te mea tuatahi uh, e, e tahuri ai au. Uh, ki te, ka whai ahau i ōna, i ōna whakaaro. Ka kore, uh, ka noho māu i ētahi wā o, ka, ka tukituki o māu māhunga uh, ki, te, ki te kimi whakautu. Uh, kaua ki te tukituki noa iho, engari ki te kimi whakautu. He wā ka tohe, uh, he wā ka, ka, uh, uh, ka whakarau ka kai māua, uh, engari ā, i te mutunga iho ko te kimi i te whakautu, koirā te whāinga nui, ā, hei ōna wā kua waea atu ki, ki ō māua hoa, ā, ki a Tīmoti, ā, ki te, ki te tono, ā, i ōna wā kua, kua pai mai ia ki ā māua kōrero, ā, i ōna wā kua, kua kore e pai mai, ana kua homai he kōrero kē, ā, ana kua, kua noho koirā hei, hei whakautu mā māua. Mm.
I te mea ka pai, i te mea kei konā ngā hoa, kei konā te matua rā, kei rau ngā pāpā. E wā nō ka noho noa koutou ko Pānia, ko Praone me kī, ana ki te, ki te kai, ana ki te noho noa a kōrero Māori a? Ō, ae, ae, hoa koe rā tētahi wā māua tino, ā mātou tino mahi. I roto i ngā kura reo, Ka pōhēhē te tangata kua mutu ngā mahi ka hoki mātou ki tō mātou wāhi noho, ā, e haere tonu ana ngā wānanga, e haere tonu ana ngā kōrero, ka haere mai ētahi o ngā tauira. Ka mea mai rātou, Ha! Koinei te wā whakatā! Engari ki a mātou he momo whakatā tērā, he tānga manawa, he wānanga i te reo i waenganui i a mātou. Kaua ki te kaua ki te whakaputa mōhio, engari ki te kimi māramatanga, he nui hoki ngā mea kāore, kāore e mōhiotia ana, e kimi nei mātou i ngā, i ngā māramatanga ka taea e mātou, i waenganui i a mātou. Ana, ka kore e kitea te whakautu kua noho mātou ki te wānanga, me pēhea tā tātou whakaako i tēnei mea ki ā tātou tauira. Ki te pātai mai rātou, he aha tēnei mea, ka pēhea tā tātou whakautu? Anā, ka noho mātou ki te wānanga, ā, he rawe, he tānga manawa ki a mātou. Te momo i a Paraone, i a Pānea, i ētahi atu anō, i a Rangi, i a Kārena Kelly nō roto o Ngāpuhi. He rawe, he rawe ngā momo wānanga ka puta i a mātou.
Kāti ake e hoa tina rawa atu koe mō te kōrero mai me ngā kupu āwhina. Kāre kore e tino āwhina ā ērā mō te hunga kei te pihi ake ko te reo, kei te piki ake ko te reo me rāuatanga rauora, e rauora mai ai tō tātou reo. Ka mihi atu ki a koe, oti anō ki a koutou katoa, ko tō nui, ko tō rahi, wēnā i tēnei wā. Nō reira, nā runga i tērā, koia tēnei ko te kuri mako tana ki te mii ake nei ki a koe koutou. Uh, ka tukuna atu māu te kupu wakamutunga uh, ki tō tāua iwi, uh, māu ki te karakia wakamutunga e wā, tēnā rawa atu koe. Ai, kia ora e rau, tēnā, tēnā koe i tō, uh, i tēnei kaupapa a tāhua. e rangona ana au, he rite tonu taku mātakitaki i ēnei hōtaka i ngā wiki nei, me taku pārekareka ki te mātakitaki, ki te whakarongo ki ngā kōrero a ō tātou uri huri noa i te motu. Nō reira, tēnā koe i tō whakatau mai i a au, otirā, i tāu tēnei kaupapa ātaahua. Nō reira, e te iwi, tēnā hoki koutou e whakarongo mai ana, ki tēnei pononga o te reo, ki tēnei taurekareka o te reo. Ko te reo taku rangatira, ko hau he kaimahi nāna. Nō reira, tēnā koutou i whakarongo mai nā ki ā māua kōrero. Tēnei te huinga o te tangata kāo ki tēnei te huinga, tēnei te wānanga ka moe, Tēnei te tinana me te whakaaro, ka whakatā, tēnei te wairua ka piki kia rewa ki runga kia tīna, haumi e hui e, tāiki e. Kia ora e hoa.